Hello. Hello.
Merba. Merba lilkom. Jiena Desiree Falzon. U jiena Victor Falzon. U dan huwa Dinja Waħda Live. Aħna għallima fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Mhm. Is-suġġett tal-lum. Sibaq xejn issa. Is-suġġett tal-lum, fil-fatt ma tantx fih suġġett għax huwa vari suġġetti, għalhekk insemmejnih kont taf u ma xi affarijiet li forsi ħassejna li ehm, tajjeb li naqsmu magħkom, anka wkoll għax hemm xi ftit minnhom mill-affarijiet fil-programm tal-lum li huma propju affarijiet li saqsejtuna intom stess biex eh, nitkellmu dwarhom. U allura qed neħdu l-opportunità biex biex eh, ninkluduhom fil-programm tal-lum. Tajjeb, mhm.
nibdew? Mhm. Nibdew. Screen share. Nibdew bl-oġġett misterjuż. Mela, kif nibdew is-soltu, nibdew b'xi nispera li r-reception hija tajba, ċe titebteb daqsxejn illum. Ehm, Bħas-soltu nibdew qabel ma nibdew bis-suġġett bil-feature tal-lum nibdew b'suġġett eh, b'xi ħaġa bl-oġġett misterjuż, nieħdu xi ħaġa minn natura biex ehm, nħajrukom tippruvaw taqtaw x'inhi logħba żejra ehm, u ħelwa ma li tallimna biex inħarsu daqsxejn iktar viċin lejn lejn in-natura, niftħu daqsxejn għajnejn aħjar. Ehm, Sintendi, bħas-soltu tistgħu tibdew tal-batu t-tweġibiet tagħkom U ħanna mbagħad l-answer tiegħu ngħidulkom x'kien lejn l-aħħar tal-programm. Ok? Nagħtu ftit sekondi bħas-soltu, però intom tistgħu tibqgħu tikbu u twieġbu u anke saqsu jekk tridu fil-panel tal-questions and answers li għandkom fuq il-lemin tal-iskrin. Mela, nistgħu. Ok?
Sotu nistennew sa' kemm jibdew deħlin.
Bonġu. Sa' deħlin ħafna bonġujiet, ġifieri, bonġu l-kulħadd. U grazzi tal-li qegħdin isseguna. Sissa għadu ħadd ma qata' naħseb ħawadni u vera din darba. All right, dew deħlin it-tweġibiet.
Forsi daqsxejn triki forsi mhux. Ok, mela, Niġu għas-suġġett tal-lum, li kif edna mhuwiex propju suġġett imma huwa ftit suġġetti indaħlin f'xulxin. Għalhekk semmejnieh kont taf. Mhm. Mela hawnhekk għandna erba' ritratti ta' erba' affarijiet minn natura, annimali u pjanti. X'taħseb li għandhom l-istess deżdaw li kelli nsaqsik? Mela, eh, iva naf, Mela jien naħseb. Fjura għandna ħanżir l-art u għandna. Jien naħseb li bejnietom da jagħmlu l-kuluri tal-qawsalla.
Kuluri tal-qawsalla u għajja, inti qatrajt qawsalla griża skura eh, bħal dak il-ħanżir l-art li hemm misfel. Eh, ok, ok, ok, ok, stenni. Aħseb dak. Bat fajjara. Eh, Iwa, orrejt, orrejt, orrejt, koll għandhom ix-xniexel.

kollha jieklu l xulxin. Ġifieri inti qed timmaġina xi ħaġa hekk ġifieri. Ups. Il-farfetta tikol il-pjanta, l-pjanta tikol l-ħalsilla. Insomma, eh, ċirku. Life cycle. Mm, naħseb aħjar tgħidli inti. Mela. X'kellek f'moħħu? Ara, mela l-ewwel daw x'inhu daw wieħed huwa farfett jgħidu l-farfett tal-fejġel fuq net imbagħad ħdejhem mill-widna tal-baħar forsi għaraftuha bħalissa qiegħda bil-fjuri hija l-fjura nazzjonali ta' Malta. Taħta hemm ħanżir l-art, dak li naraw komuni ġo xi qasrija jew taħt xi tapit jew s-sodu fejn hemm xi daqsxejn umdu jew daqsxejn dlam. U mbagħad hemm gremxula komuni ħafna fil-ġonna tagħna, ok, li għandhom li għandhom l-istess daw illi huma kollha endemiċi. Wow.
Ta' xiġifieri kelma endemiċi, qed tfisser li daw daw l-affarijiet Ara kemm huma hemm minnhom komuni komuni, imma huma ssibhom biss hawn Malta. Huma ssibhom imkien iktar fid-dinja. Meta annimal jew pjanta jkun endemiku jew endemika, tfisser li jgħixu f'ċertu post biss huma ssibhom imkien iktar. Ara kemm iktar irridu nibżgħu għalihom għax fid-dinja kollha qegħdin hawnhekk biss, irridu nibżgħu għalihom għax jekk nitilfuhom aħna jew bit-traskuraġni jew xi injoranza, Tkun tilfithom id-dinja kollha u mhix mhux vera xi hija ħaġa li huma prezzjużi u rridu nibżgħu għalihom għad-dinja kollha. Dan huma tliet affarijiet oħra li huma endemiċi wkoll. Fuq ix-xellug għandna ehm, dak li ngħidulu mużbih il-lejl. Dak kull bħalissa tara minnhom flaxija kultant tara tikka żejra ħadra isu għandek bħal meta jkollok il-kamera tal-kompjuter mhix hawnhekk dak il dak il dak id-dawl żejr ħadrani fl-isfar. Dak huwa l-musbih il-lejl u dak huwa endemiku għal Malta. Fil-fatt dak li hemm fl-istampa huwa r-raġel. Fil-fatt dak ma jixelx għax hija l-mara illi tixel. Okay? Ehm, fin-nofs għandna pjanta sabiħa ħafna, anka bħalissa qiegħda bil-fjuri din, dik ngħidulha sempre viva tawdex. U fil-fatt isimha magħha. Għax tinsab biss aqqas Malta di ma tinsab, imma tinsab Għawdex biss mid-dinja kollha. Tintendi f'xi postijiet f'Malta qed jkabbruha anke f'ġonna u hekk u hija ħaġa tajba. Alright. Basta, basta, basta ma mmorrux naqtgħu minnha mis-selvaġġ għax dik hija fil-fatt hija pjanta protetta. L-annimal fuq il-lemin li forsi hemm xi ħadd li qed jgħid hi ġurdien. Hi ġurdien xejn. Dak mhuwiex ġurdien. Kif taraw, għandu mnieħru twil ħafna, dak huwa ħafna aktar żgħir minn ġurdien. Dak ngħidulu bugeddun, bl-Ingliż ngħidulu shrew. F'Malta għandna għandna speċi. U f'Għawdex hemm speċi oħra. Issa l-ispeċi ta' Malta hija komuni mad-dinja kollha. Imma l-ispeċi li hemm Għawdex li hemm Għawdex, issibu biss f'Malta, f'Għawdex, sorry, u anke fi Sqallija, stramba din, issibu fi Sqallija, issibu f'Għawdex u f'Malta stess ma ssibux. Allura kif kif kif tiġri din, kif xi ħaġa ssibha hemmhekk biss, u aħna tant żgħar, kif kif jista' jkun? Bl-Ingliż jgħidulu xru by the way dak xru. Ok, mhux mouse. Ok, ehm, eħe, ħalli ġi għall-mistoqsija tiegħek. Ehm, Hawnhekk qed naraw stampa tal-junfant. Tgħidilhom mela issa wkoll hawn hawn xi l-junfant endemiku f'Malta. M'hawnx, imma kien hawn. U x'kellu speċjali dan il-junfant? Dik il-laqgħa ta' xahar. Kien nagħnu.
Kien nagħnu. Hawnhekk poġġe- poġġejna bniedem ħdejh, mhux għax kien jeżisti dal-annimal fi żmien fejn kienu jeżistu eh, jgħixu n-nies, però Poġġejn ħdej biex ħalli taraw daqs kemm kien annimal żej, kien fih isu daqs kelb kbir, jew daqs pony żej. Ok? Illum huwa extinct, madux jeżisti il-liljun fant nanu ta' Malta. Sinti qed li daw kif jiġu, kif issibhom Malta biss ġew ġew mid-dinja kollha ntefgħu hawnhekk biex joqogħdu hawnhekk biex ikunu hawnhekk speċjali ta' la qed nitkellmu fuq liljun fant ħana naraw daqsxejn l-istorja daqsxejn tiegħu dan. Aħna Kif tafu x'vera Malta hija gżira, anzi grupp ta' gżejjer, gżejjer Maltin u l-iktar art viċin tagħna hija Sqallija xi mitt xi mitt kilometru 'l bogħod, il-bqija kollox baħar. Però mhux dejjem hekk kienet l-istorja, jekk immorru lura u lura ħafna mijiet t'eluf ta' snin, insibu li Malta u Sqallija darba kienu maqudin għaliex għax kienet kien hemm kien hemm ice age kbira, mhux il-film ta' ma ice age id-dinja kienet kesket it-temperatura kienet kesket ħafna. U minħabba fek ix-xita u x-xmajjar iffriżaw u l-baħar beda jixkien, beda jonqos tantu hekk illi meta baħar jitbaxxa Malta u Sqallija ġew qishom parti minn art waħda. Issa dak iż-żmien dak kien jisimha Malta u laqas kien jisimha Sqallija għal ma kienx hawn nies biex jagħtu smijiet lil pajjiżi u lil artijiet. Però tistgħu timmaġinaw illi f'dik il-biċċa art bejn Malta u Sqallija u sintendi Sqallija kienet maquda mal-pija tal-Italja u l-Italja mal-pija tal-Ewropa ġifieri kienet biċċa art enormi ħafna ġifieri annimal min-naħa ta' fuq tal-Ewropa seta' bil-kumdità kollha u bil-mixi jiġi anke u Malta. Għax kien hemm l-art bejnietna. U dak kien żmien fejn kien hawn ħafna iktar annimali differenti f'Malta, fl-art il-lumija Malta, eh, milli kien hemm dak iż-żmien. Eh, hawnhekk qed naraw isu l-istess stampa ma' mill-ġemp, taraw stallija fuq ix-xelluk u Malta qed isa blata u għolja fuq il-lemin. U bejnietom baħar xejn, forsi hemm xi daqsxejn għadira, l-annimali kien joqogħdu jiklu madwarhom ċrief u hippopotami u l-junfanti u orsijiet ma qadux impinġuhom kollha dan ma kellniex ċans. Eh, però dawn huma kollha annimali li l-għadam tagħhom instab anka fl-erjen ta' Malta. X'ġara mbagħad? Meta t-temperatura tad-dinja bdiet tisħon u l-baħar reġa' beda tiela, il-Malta eh, ftit ftit reġgħet saret gżira u li ġara illi l-annimali li nqabdu li kienu qegħdin għaw Malta issa ma setgħux ikomplu jerġa' jmorru bil-mixi lura lejn sqallija u nqabdu fuq din id-daqsxejn ta' gżira. Dawk li baqgħu fuq il-bqija fuq in-naħa ta' Sqallija u l-Italja ma kellhomx problema kbira għax kif qed ngħidu kontinent kbir l-Ewropa tibqa' sejra u tkompli mal-Asja wkoll. Imma Malta hija spiċċat gżira u fuq gżira kemm tista' tiflaħ annimali kbar bħal l-iljufanti. Li ġara allura maż-żmien. Kemm tista' tiflaħ jiġifieri toqol?
Kemm tista' tiflaħ annimali li jieklu l-pjanti biex jgħixu biex jgħixu jibqgħu ħajjin. Mm. Annimal kbir, ara kemm irid kilogrammi ta' pjanti dak ta' weraq kuljum l-junfant li ġara ma' żmien li l-junfanti bdew jiċkienu. Ma' żmien ta' mhux l-għada jew wara wara xar mm. snin, ta' ġifieri wara eluf ta' snin. U jiċkienu, sakemm saru nani. U xi ġifieri jiċkienu, ġifieri l-istess annimal? L-istess annimal ir-razza biż-żmien bdiet issir iktar żejra, iktar żejra, ħalli jkunu jistgħu għax l-annimal iktar żgħar minn oħrajn kienu qed isibu Qed isibu x'jieklu iktar milli l-kbar, il-kbar kienu qed imutu forsi bil-ġuħ u dak li jinzertaw qed twieldu żgħar iktar kellhom ċans jibqgħu ħajjin. Nara biż-żmien ir-razza tal-junfanti li kien hawn f'Malta u anke hippopotami kienu nani U baqgħu nani għalla volja fuq il-bqija fil-bqija tad-dinja li l-infanti baqgħu kbar għax ma kellhomx il-problema ta' nuqqas ta' ħaxix vera. U bekk saru Issibhom Malta biss. Hemm gżejjer oħra fil-Mediterran taf fejn jinstabu l-junfanti nani wkoll imma terġa' razza differenti għax ma għax ma kinux l-istess bħal ta' Malta għax forsi il-blat ta' Malta, il-ħaxix u t-tip ta' pjanti ta' Malta u d-daqs ta' Malta. ġegħlet l-annimal jinbidel jiżviluppa f'mod differenti mill-bqija tad-dinja. U hemm isir endemiku annimal, speċjalment fuq gżejjer, speċjalment fuq gżejjer fejn annimali ma tantx jistgħu jitħaltu ma' annimali oħrajn għax imdawrin bil-baħar. L-annimali ta' dak il-post jibqgħu hemm u r-razza ftit ftit tinbidel kemm fid-daqs, fil-forma u fil-kulur u tiġi differenti mill-bqija tad-dinja. Dan fil-fatt l-ewwel semmejna l-gremxula. Il-gremxula kontu tafu li gremxula hija endemika, ara kemm hija ħaġa komuni li tara gremxula anke fil-ġardin u fil-ġonna. Il-gremxula ta' Malta tinstab Malta biss. Fil-fatt fil-fatt kif tafu Malta mhux gżira waħda vera hija grupp ta' gżejjer ngħidhom il-gżejjer Maltin. Il-gremxula ta' Malta issiba kemm f'Malta kemm f'Kemmuna u kemm f'Għawdex. Però mbagħad hemm razza oħra li li qed għandna ritratt tagħha hawn taħt, illi taf fejn tinstab dik, tinstab biss fuq il-gżira, fuq gżira żgħira li hemm Għawdex, fil-Ponta t'Għawdex. Jgħidulha l-Ġebla tal-Ġeneral. Hemmhekk biss. Le probabbli xi darba il-Gremxul meta kienet għadha parti mill-art, dik il-gżira kienet għadha tifforma parti minn Għawdex, il-Gremxul kien qiegħed hemm u kien l-istess bħall-bqija tal-Gremxula t'Għawdex, meta mbagħad saret gżira, Il-granċun li baqa' hemm inbidel, mhux inbidel ħafna fil-forma imma fil-kulur inbidel żgur. U l-istess ġara fuq granċula oħra illi dik kienet tinstab fuq il-gżejjer ta' San Pawl, ngħidulhom Selmunett ukoll. Għaliex ngħid kienet tinstab? Għax sfortunatament minn xi snin 'l hawn l-granċula m'għadhiex tidher hemmhekk, ma dehritx iktar, ġifieri probabbli saret extinct. U mbagħad Forsi waħda mill-iktar famużi hija l-gremxula ta' Filfla, li għaliex jgħidulha ta' Filfla għax tinsab fuq Filfla stess, tafu din Filfla dik il-gżira żgħira li tara min-naħa tal-Blugrotta u naħa ta' Wied iż-Żurrieq, fuqha dik il-gżira kien hemm, mhux kien, għad hemm tinstab gremxula u hija l-iktar waħda forsi differenti minnhom għax ikbar u hija sewda it-tikki ħodor u għandha vera vera vera annimal sabiħ. Mm. Sabiħa ħafna. Issa kultant meta ma tantx għadek tismagħha din, ma kultant meta semmi il-grem xula ta' filfla, issib min għadu xi ħadd jgħidlek jgħidlek hemmhekk mhux m'għandhom żewġ tidnieb il-grem xul ta' filfla. Kif taraw minn dan ir-ritratt sabiħ ta' Tim, Eh, tal-ħabib tagħna Tim Mikallef, eh, il-gremxula ta' filfla għandha demp wieħed sabiħ twil u jimma wieħed mhux tnejn. Il-ħrafa lejdut illi forsi gremxula illi għandha tnejn illi għandha żewġ tidnieb jista' jkun ikun hemm forsi xi xi sajjiet xi darba kien qiegħed dak in-naħat u fuq il u fuq il ura gremxula hemmhekk li veru kellha żewġ tidnieb. Allora għalej mela il-gremxul ta' Filfla kollu b'żewġt idnien. Probabbli li kien ra huwa każ li kultant jiġri, intom tafu li Graham Shule, hux vera, meta jiġri warajh xi annimal, iwaqqa' denbu biex dak l-annimal jien naf xi attus jew da, joqgħod jitgerbeb mad-denb Għax id-denb jibqa' qisu ħaj għal ftit mumenti, sadattant il-gremxula tiħlaq tilħaq taħrab. Tkun tilfet denbha hija, imma ma tilfitx ħajjitha. Issa kultant jista' jiġri li meta jkollha dan l-accident il-gremxula, id-denb ma jinqatax għal kollox, jibqa' nofsu mwaħħal. U li jiġri, il-gremxula tibda ttella' denb ġdid. Hawnhekk fil-fatt għandna ritratt Mhux gremxula, din hija wiża, insomma, kuġina tagħha, illi kien batilna l-ħabib tagħna Manwel. Illi ġrala propju hekk, din il-wiża probabbli ġara warajha xi qattus. Hi tat skoss biex taqta' demba, id-demb ma nqatax għal kollox, u hi kif nafu il-gremxul u ġveraw l-wiża, itella' demb ġdid. u bdiet ittella' d-demm bil-ġdid, waqt li l-ieħor kien għadu mwaħħal u spiċċa qisha b'żewġ tidnieb. Orajt, probabbli seta' ġara xi ħaġa hekk fuq xi gremxula, fuq filfla, forsi attaka xi annimal hemmhekk, xi xi seqer jew xi ħaġa, ma nafx x'annimal jistgħu jattakkaw. Mhux hekk, anzi rnexxielha taħrab għaliex jekk ma nqatax dembha. Ah, żgur, kienet lucky.
Il-predatur baqa' hemm.
Eh, eh, eh, kienet lucky.
Orajt, imma fil-fatt dawn normalment ikollhom demb wieħed, dak hawn daqsxejn skerz, jħorġ daqsxejn, jħorġ daqsxejn hekk. All right, issa, dana semmejni qabel ukoll il-farfett tal-fejġel, x'inhu xi ġmiel ta' farfett. Dan il-farfett anke minn ma jkunx delettant tan-natura, ma tistax ma tagħtix każu, ma tistax ma ma jsaħħrekx, ma jġennek kif tarah, għax kbir, dak il-kuluri iswed u isfar jispikkaw ħafna bejnietom għandhom kuntrast qawwi. Allura dal-farfett Ġibed dejjem l-attenzjoni ta' ħafna nies iktar minn friefet oħrajn. Issa għaliex ngħidulu l-farfett tal-fejġel? Ngħidulu l-farfett tal-fejġel għax il-caterpillar tiegħu, id-dudu tiegħu, ix-xagħat tiegħu, jiekol il-weraq tal-pjanta tal-fejġel. Ngħidulu wkoll farfett tal-bużbież. Għaliex? Għax ukoll il-pjanta tal-bużbież hija waħda mill-pjanti li jbid fuqha l-farfett tal-fejġel u tal-bużbież. Ħafna mill-friefet f'Malta msemmijin għall-pjanta li jiekol lix-xatt tagħhom, il-caterpillar tagħhom. Imma kif għedna l-ewwel, dak dal-farfett tal-fejġel u tal-bużbież tant hu popolari, tant jafu bih nies illi kulħadd beda jfaqqagħlu l-ismijiet 'l hawn u 'l hemm. U jgħidulu l-farfett tal-lira, jgħidulu l-farfett tar-reġina, għandu ħafna smijiet. S'issa ġbarna xi tmintax-il isem differenti tiegħu dan il-farfett. Propju għax huwa bil-Malti, propju għax huwa daqshekk popolari. Maħniex ħanġibu l-lista kollha hawnhekk, però ħanġibuha fil-fatt fil-kombinazzjoni fl-issue li jmiss fil-ħarġa li jmiss tal-Kuttafa, il-magazine ta' Klabb Kuttaf li minn minnkom intom membri taslilkom ftit ġimgħat oħra. Ok, hawnhekk qed naraw il-bajda tiegħu tal-istess farfret tal-fejġel jew tal-bus biss qiegħed fuq werqa tal-bus biss dana dana ġbidnieh eh, xi ġimgħatejn ilu fil-ġnien. U wara ftit u kombinazzjoni rajni għad bit. Din hekk indunajna. U ftit wara. Biex għax dik rasta labra kull ma fiha. Fuq kemm miżejra dik.
Ma konniex ma nindunaw.
Tistennew xi fiha xi daqsi ballun ta' table tennis ta' dika tikka. Fil-fatt imma mbagħad faqsu U minna dak id-dak Caterpillar għal dak għandu xie four days hemmhekk. Kemm għandu komplikazzjonijiet kollox fiċ-ċokan. Sabiħ ħafna, il-pjanta tal-bużbies. Sal qed insemmu l-bużbies dik hija pjanta bil-fjuri, hemmhekk għandna s-satar, hemmhekk għandna l-fejġel, l-ewwel rajna ritratt tagħha mingħajr il-fjuri, hawnhekk qiegħda bil-fjuri, u hawnhekk għandna t-tulliera. Dawn huma erba' pjanti illi jgħidulhom aromatiċi aromatiċi għax għandhom riħa qawwija, l-weraq tagħhom jarmi riħa qawwija. Ħafna nies togħġobhom, hemm minnhom tant jintgħoġbu, pereżempju tal-bużbież, li nikluh hux vera ż-żerriegħa tal-bużbież, kulħadd iħobb jagħmilha mal-patata għal forn u hekk, u hemm min jiekol il-qalba tal-bużbież, hawn ukoll illum issibha ssib tixtieq għall-bejgħ ukoll. Għalfejn dawk il-pjanti jagħmlu dik ir-riħa qawwija? Dik ir-riħa qawwija ma jagħmlux biex jiġbdu l-insetti, għax l-insetti hemm il-fjuri jiġbduhom veru, imma r-riħa, dik ir-riħa tfisser għax il-pjanta probabbli jkollha togħma wkoll, eh, kif nafu mill-bużbies, hux vera. Dik ir-riħa u dik it-togħma iddejjaq iddejjaq lill-annimali illi jieklu dawk il-pjanti, qed jipprova jaqtgħu qalb l-annimali illi jieklu dak isara lilna jogħġobna ir-riħa u forsi anke t-togħma. Imma mhux il kulħadd, il-moża, ara kemm ngħidu l-moża tikol kollox, tikol il-karti, tikol il-kartun, eh, tikol il-plastik, nispera li le miskina, Pero jek tiġi biex tiekol minn dawk il-weraq ta' dawk il-pjanti aħna ngħidu ah xi ħata satar, mm. il-moża dak id-dejja id-dejja Mela dak ir-riħa tfuħ li jagħmlu l-pjanti mhix qiegħda għal gost tagħna, imma hija protection, hija defense kontra dak is-snien u dak l-ilsien tal-moss. Alright, la qed insemmu l-bużbież, hawnhekk għandna kuġina oħra, kuġina tal-bużbieża din, u qed inġibu hawnhekk għax din jgħidu l-alferla, probabli tafu xi rajtu bħala xi hija pjanta komuni ħafna. Però m'għandix ir-riħa li għandu l-bużbis, m'għandix riħa tista' tgħid. Li hu interessanti li din il-pjanta hija wkoll endemika f'Malta, mhux hekk biss mm. imma minnix ħafna nafu li hija endemika ta' dejjem isir studju fuqhom il-pjanti. Din il-pjanta sa xi sentejn ilu, mm. eh, xi ħaġa konna għadna minna li l-istess pjanta li ssib l-Ewropa, li ssib it-Tunezija, Però xi ftit snin ilu xi ehm, studjużi Taljani ħadu xi samples minna din pjanta ħadu ż-żerrija, ħadu l-weraq, ħadu l-fjura u qabluha ma' pjanti minn għalina bħala illi minn mill-Italja minn postijiet oħra u sabu li fil-fatt il-pjanta ta' Malta hija differenti sew mill-pjanti mill-ferla ta' Malta hija differenti sew mill-ferla ta' Sqallija. U b'hekk fil-fatt hija saret endemika. L-Ingliż qas għadna nsejħulha giant fennel din ta' Malta, sirna nsejħulha ehm, Maltese ferju, lara Maltese, anka l-isem tagħha scientific. Biċċa ta' blata kull manna, mela, ħafna mela. nies, mela, u xorta. Xorta għandna l-pjanti endemiċi. Għaw xi 80 minn għalija. speċi, pjanti u annimali ma noħodix bi kbira, biċċa kbira minnhom huma affarijiet żgħar ħafna xi insetti u hekk eħe. Imma huma xorta endemiċi ma għandna l-gremxuda sa frattantu. Mela, mela. La qed insemmu din il-ferl hemm storja ħelwa marbuta magħha, storja leġġenda minn żmien il-Griegi, ok, darba fil-bidunet konna semmejna l-leġġenda tal-ħannewija. Tal-ħannewija u l-kolonna.
Saru l-kolonni,
Dik hemm storja fuqha din il-pjanta, dik tafu li tagħmel pjanta tagħmel zokk twil u tagħmel zokk b'saħħtu. Ħafna dak il-zokk tal-ferna. Dana dar il-leġġenda tgħid li dana l-Griegi kienu jemmnu fl-antik ħafna allat, dawn l-allat kienu ehm, jkollhom xi jgħidu mal-bnedmin u jgħiru għalihom u jiġġieldu daqajhom il-ġid, daqajhom id-den, jinkuhom, jittantawhom u fixkluhom. Wieħed minn dawn l-allat kien jismu Prometheus jew Prometheus, kien però iħobbhom lil bnedmin u kien jixtieq jgħinhom. U l-kap tal-alla Zeus kien qallu mur għinhom u ħsiebhom basta, basta, basta ma tallimhomx kif iqabdu n-nar, għax dak huwa sigriet li rridu nħallu għalina l-allat biss. Dana Prometheus però fejn tant kien iħobb lin-nies illi iddeċieda li xorta bil-moħbi Jgħallimhom kif kif iqabbdu n-nar u x'għamel biex joħdilhom in-nar minn fuq Mount Olympus fejn kienu jgħixu l-allat mingħajr ma jinqabad. Sab zokk tal-ferla, qabad zokk tal-ferla. Issa l-fiq zokk tal-ferla minn ġewwa jkun fiha ħafna isu isu fibers, isu ħafna isu ħjut eħe. Illi jekk tqabbadhom jibdew jaqbdu, però l-pjanta minn barra tibqa' ħadra. Hemmhekk qed taraħ ta' parsi għandu zokk f'idejh, għandu anke daqsxejn duħħan ħiereġ minn fuq, u bil-moħbi inkiss inkiss mar u għallem lin-nies tum ir-rigal tan-nar biex in-nies ikunu jistgħu jsajru, ikunu jistgħu jieklu, ikunu jistgħu jieklu l-laħam imsajjar, jistgħu jaraw bil-lejl, iżommu sħana bil-lejl fil-kesħa meta meta ma jkunx hemm sħana. All right. Ehm, Sintendi dak miskin bata ħafna eh, Prometheus tal-li kiser il-liġi l-ordi ta' Zeus għax spiċċa kienu salbuħ ma' montanja. U affarijiet oħra maħja ma nidħlux fihom. Għax krudili. Next. All right. Ehm, Annimali ieħor kulħadd jaf x'inhu x'era l-kamaleonti, l-iktar l-iktar ħaġa famuża tiegħu dan li jbiddel il-kulur, kemm u jbiddel il-kulur, hawnhekk qed naraw sitt ritratti. Isu hemm annimali differenti li fuq il-forma, eh, mela, mela. ċar ħafna eh, bla eh. tbajja. Ekku, ekku, ekku. U jbiddel il-kulur, il-kamaleonti minħabba li jew skont il-burdata, skont ikunx ir-rabja, skont ikun xħepi, skont ikunx qed jibża, U anka skont it-temperatura, skont iż-żmien tas-sena wkoll, ħafna drabi fix-xitwa jkun skur ħalli kemm jista' jkun jassorbi sħana tax-xemx. Ok. Ma kif taraw il-kuluri huma ġeneralment aħdar, kannella, kuluri li ħajara madwaru fin-natura. Ħafna drabi n-nies issaqsuni meta nkun qed nitkellmu l-kamaleonti, jekk ikun fuq xi ħaġa ħamra, imut u x'vera il-kamaleonti. Din hija ħrafa li nisimgħuha spiss, ma fil-fatt ma jiġrilu xejn. Kamaleonti l-kuluri ma jagħmlulu xejn. Nisma' stejjer ta' nisma' li jibda jwerżaq, nisma' li jibda jbiddel il-kulur, isir kulur il-qawsalla, jibda jipprova biex jipprova jsir aħmar, jaqalu denbu, fil-fatt ma jaqalux denbu l-kamaleonti mhux bħal, allavolja huwa mir-razza tal-gremxuli, imma da ma jaqalux denbu. Jew anke jintefaħ u jisplodi, ma ġibx wieħed jisplodi għax naħseb fi jiġi daqsxejn disgustant. Intu kost jivvintaw,
Fil-fatt ma jiġrilu xejn minn dan. Tal-kamaleon jekk jara xi ħaġa ħamra ma jafx x'inhi forsi jibżax daqsxejn minna u jwarrek, ma ġeneralment ehm, mhux se jaffettwa l-ebda kulur, ok? L-ikbar għadu tal-kamaleonti huwa fil-fatt il-kesħa. Il-kesħa miskin ma tantx għandu ma tantx għandu difens kontra tagħha. Ħaġa oħra li kultant nisimgħu n-nies jgħidu, jew tismagħhom jgħidu jgħidu la safar fejn jgħixu la safar, meta staqsi fejn jgħixu la safar, jgħidu la safar jgħixu fil-bejta. Eh, mhux eżatt, mhux eżatt. Hawnhekk għandna sfur tal-bejt u hemmhekk fuq il-lemin għandna sfur tal-bejt ħdejn bejta li qiegħda mibnija ġew arblu tad-dawl. Kif tafu xwara kif tkellimna xi episodji ilu, il-bejta jibnuha la safar ehm, biex fiha jrabbu familja. Once li l-familja tkun kibret, once li l-frieħ, il-flieles kunu kibru u tellow ir-rix, mill-bejta joħorġu jkollhom ġen biex joħorġu għax qas tibqa' tesaħħom għax ikunu kibru. Ikollhom ġen biex joħorġu jmattru ġun ħajhom jitalmu jtiru jitilqu l-bejta tibqa' fojta. Ġifieri l-għasafar ma jgħixux fil-bejta. L-għasafar il-bejta biss jużawha qisu bħala kott, bħala kott sakemm, bħala pram, sakemm iż-żgħar tagħhom jikbru. Għall-ħares tibqa' tgħix ġol-kott, mhux vera? L-għasafar tgħidu allura fejn jgħixu l-għasafar? Jgħixu kullimkien, mhux vera? Hemm minnhom jgħixu fil-muntanja, hemm minnhom jgħixu max-xmajjar, hemm minnhom jgħixu fis-siġar, hemm minnhom jgħixu fil-beraħ u fl-għelieqi. Okej, jgħaddu l-ħajja tagħhom. Dak għasfur tal-bejta hemm qed jinħasel u mhux moħħu biex imur lura fil-bejta żgur. U fl-għaxija jinġabru f'xi siġar biex jorqdu. Ok, jiġifieri la safar mhux vera fil-bejta jgħixu, la safar jgħixu fil- fejn fl-ambjent tagħhom. Ok, il-bejta jużawha biss biex jirabbu l-familja. Oħra li nisimgħu fuq il-Peter Ross. Eh, meta saqsi Peter Ross f'liema żmien tas-sena jiġi, jgħidulek jiġi fil-miliet. Forsi dena xogħolok. Forsi ho ho ho. Ġeru ġeru. Li besta fader. Li besta fader. Jasbu n-nies. Vera fil-Milied ikun hawn Peter Rossi, imma il-Pietros mhux fil-Milied biss kif nafu il-Pietros jew ħafna safar jmorru minn pajjiż għal ieħor minħabba li tkun il-kesħa, li tkun setaq għal kesħa f'pajjiżhom u għal żmien il-ħarifa jitilqu minn pajjiżhom u jmorru jfittxu artijiet oħra fejn ikun iktar sħana. fejn ikun jistgħu jkunu iktar komdi biex fejn jgħaddu x-xitwa. Allura l-Peter Ross hawn Malta mhux biss fil-Milied jiġi, imma jiġi fin Ottubru, meta f'pajjiżi jkun diġà forsi bdiet tagħmel ix-xita, forsi diġà mm. jiksaħ flaxija, jibqa' hawnhekk f'Novembru, jibqa' hawnhekk f'Diċembru, inkluż fil-Milied, jiġifieri għal Christmas party nistgħu nistidnuh. Ehm, jibqa' hawnhekk f'Jannar ukoll, għax kun hija l-eqqel tax-xitwa, Anka fi Frar, u mbagħad sa Marzu. F'Marzu, u mbagħad kif tafu tibda dieħla r-rebbiegħa, jibda jisħon it-temp, u anka f'pajjiżu minn fejn ikun ġie, it-temp ikun diġà qed jibda jirranġa, allura mbagħad qisu wara Marzu ma narawhx iktar il-Peter Ross. Ok? Mela mhux vera, il-Peter Ross jiġi fil-Milied, imma jiġi u jaqgħad hawnhekk sitt xhur sħaħ minn Ottubru sa Marzu. Nofs sena idum hawnhekk il-Peter Ross. U minnhom anka jibqgħu xi ftit ħafna Hemm xi ħadd taqali qed jgħanni fil-fatt. Xi ftit jibqgħu hawnhekk għas-sajf ukoll jekk ma jkollhomx għaġla jekk ma jew pereżempju ma jkunux ħajbejtu, kultant jibqgħu fl-istess post. Issa sissa dak l-affarijiet li smajna kien ftit ħrejja fl smajna u għejdut, huma affarijiet kurjużi fuq l-annimali u imma li ma jagħmlulhomx li huma harmless, ma jagħmlux ħsar, però ma kultant hemm xi hemm xi għejdut fuq l-annimali fuq il-pjanti li jista' jagħmlulu eh, ħsara l-annimali, jista' jtuh isem ħażin. Pereżempju, waħda minnhom hija l-wiża. Il-wiża eh, ma ma tantx qed nismaħħa ngħid il-wiża jxerdu l-mart tal-ġilda u veru xejn. Ok, nanna kienet taħlef per eżempju il-wiza qed tikli l-galletti, jiklu l-pjanti. Il-galletti huma dak il-pjanti bil-weraq ton, tiġver ħafna drabi kun jpoġġuhom fil-ftieħi. Ok, mhu veru xejn, il-wiza kif nafu hija predatur, predatur tfisser din tiekol annimali oħra. tikol nemus, tikol insetti, tikol dubbien, ehm, tikol kamla, tikol brimt. Imma ma tikolx pjanti, għasek kun qed tmut bil-ġuħ li tkun mdawra bil-pjanti, ħadd mut bil-ġuħ, għax pjanti ma tikolx. Xur jek nanna kienet issib it-toqob fil-galletti, xi bebbux rob li kien ikun. Mhux il-wiża, imma kienet tara xi wiża tilha mal-ħajta jtem wara ħdak, ara ħdak. Da, dik qed tikolli l-galletti, hemmhekk qed naraw żewġ wiżgħat hemmhekk ara fuq il-ċipress, mhux qegħdin fuq iċ-ċipress biex jieklu ċ-ċipress, jixxemx u hemmhekk u. Jista' jistaħbew ukoll. U hemmhekk jista' u jistaħbew ukoll, jistaħbew ukoll. Imma mbagħad flaxija joħorġu jieklu jfittxu xi insetti. Dawn huma żewġ reptiles oħrajn, il-grem xula li tqajna magħha diġà u x-xaħmet l-art fuq il-lemin li wkoll jieklu insetti bħalma tiekol il-wiżgħa. Ix-xaħmet l-art ukoll miskin kultant ikollu daqsxejn fama għax minħabba li jismu xaħmet l-art u jarawh in-nies ileqq, hemm min jaħsbu midluk bix-xaħam. Kultant anke isem jagħmillu l-ħsara għall-annimal miskin. Jista' jkun ix-xaħmet ġiet minn ħaxkem għax Jitħaxkem bejn il-ħitan, jista' jkun, jista' jkun. Jew inkella xi leq, ileq għax għandu scales, ileq u ħafna polished, mhux għax midlukin b'xi ħaġa. Tajjeb hu s-sriep, qed insemmu r-rat race u qed insemmu l-isem ħażin naħseb fost naħseb is-sriep, is-serp huwa wieħed mill-iktar annimali fid-dinja li għandu isem ħażin. U għaliex? Għax hemm xi sriep li huma jista' jkunu valenużi. Ok, issa f'Malta dil-problema ma teżistix. F'Malta għandna erba' razez ta' ta' sriep, hawnhekk hawn tlieta minnhom, fil-bqija tad-dinja hemm oħrajn. U hemm hemm sriep li jista' jkunu velenużi wkoll. Imma f'Malta b'xorti tajba m'għandniex. Imma l-lifa hemmhekk fuq ix-xellug jgħidu le però dak l-ilsien. Eh, imma dak l-ilsien kif tallimna mill-episodju fuq is-sensi hux vera dak l-ilsien jitoħorġu biex is-serp iħoss is-sħana madwaru jkun jaf hemm xi ġurdien moħbi. Għandna l-qattus hemm fuq bajnejn ta' qattus u għandna s-serp l-iswed aktar komuni. Is-srib ta' Malta guys mhumiex valenużi mhumiex perikolużi għal bniedem xejn. Jekk anzi fil-fatt huma protetti bil-liġi għax fil-fatt bla ma jaqfu s-srib jagħtu servizz lil bniedem għax tgħidx kemm jieklu ġrieden. Ok? Allura huma mħarsin bil-liġi. Mhux vera huma perikolużi guys. Annimal ieħor li kultant ikollu fama ħażina, dawn huma baħrijiet, mhux vera baħrija dik li bl-Ingliż jgħidu l-ammozz. X'inhi l-fama hemm min joqgħod jgħidlek hi hi dok bad luck ta' bad luck x'għandu x'jaqsam annimal mal-fortuna tal-bniedem. Dan min għadu jemmen forsi f'xi f'xi astroloġija affarijiet hekk forsi joqgħod jemmnu bil-bad luck u l-fortuna tajba l-fortuna ħażina. Ara x'għandu x'jaqsam jidħollok baħrija ġod-dar, ara x'għandu x'jaqsam iġġiblek iġġiblek il-bad luck. Mhu bad luck xejn dak jidħlu għax ikun raw xi dawl, ikun raw xi lampa u jidħlu iduru madwarha. Hemm se kemm jispiċċaw jintilfu ħafna drabi jmutu. Ok, mela l-baħrijiet ħobbuhom ukoll, guys. Ħafna minnhom joħorġu bil-lejl, imma hemm kwantità kbira, ħafna iktar milli hemm friegħel. Annimal li kont nitwerwer minnu meta kont żejda, il-ġurat. Għax in-nies kulħadd kien iwerwirni, ora dik is-sikkina, dik is-sikkina, x-sikkina dik siequ. U dik mhix sikkina xejn, dak il-labar li għandu ishom labar li għandu ma' saqajh. Naf qegħdin hemmhekk biex joqgħod iħokkom ma' żaqqu u joqgħod jagħmel dak il-ħsejjes kif jagħmlu l-ġurati. Ġifieri dika la hija sikkina, la hija furketta u laqas hija mgħarfa, ok? Dik dik hija biex ngħidlek strument tal-mużika miskin, u n-nies joqogħdu jitwerwru minnu. Tibżgħux mill-ġurati. Kellna l-dmirijiet għax ma nifhmux in-natura ta'. Allura dak li jkun jara ġurat, oqtol għax dik is-sikkina u jeħasra. Hi xi ġmiel, mm. kollha pjanti selvaġġi, kollha wild flowers. Mela, mela, mela. Ok, kollha kollha jagħmlu l-fjuri. Issa Sfortunatament, meta fjuri jikbru fil-kampanja, meta jikbru waħedhom, ħafna nies għandhom, speċjalment ikunu għadhom ma fetħux il-fjuri, għanejdu hekk. ħafna nies jirreferu għalihom bħala ħaxix ħażin. Din hija frażi li jiena jkolli bdiet inħabbat rasi mal-ħajt kull darba li nismagħha, ħaxix ħażin. Ħażin għaliex għax ma ħawwiltu xint, għax ma żrajtu xint. Dan huwa dan huwa frażi ħaxix ħażin ngħiduha għax il-bdiewa meta kienu jikbru meta jikbrulhom daw il-pjanti għal il-kaboċċi u l-ġdur u l-ħass eh, fil-fleliqi, il-bidwi iħoss forsi bżonn li jneħħihom biex il-leruq tagħhom daw ma jihdulux is-sustanzi tal-pjanti l-oħrajn. Għalhekk għalih forsi huma ħażin, imma iktarhom jikbru fil-kampanja fuq ix-xagħri mal-ġnub tat-triq, x'qed jagħmlu ħażin? Qed itellgħu dak il-fjuri biex jiġbdu l-insetti biex jiġbdu n-naħal, apparti l-ġmiel, eh? Apparti l-ġmiel. Pereżempju hawnhekk ara din hija fjura, din mhux salvaġġa, din hija fjura tal-qara aħmar u tal-qara aħmar. U hemm sinten din naħal qiegħed qiegħed eh, tidakkarha, imma dik il-fjura ma tantx tgħix. Ara meta ġurnata Ġurnata, ġurnata. Meta titbil dik il-fjora, meta tinxef, imbagħad in-naħal irridu jsibu pjanti oħra. Għalhekk imnalla jkunu il-pjanti selvaġġi, għalhekk aħna fil-fatt ngħidulu ħaxix selvaġġ, mhux ħażin, mhux ħażin, ħalli n-naħal imbagħad isibu, ikunu jista' jsibu x'jieklu eh, meta ma jsibux. Ġifieri anke l-bidwi stess jaqbillu li jkun hemm ħaxix selvaġġ. Oh, żgur, inkella n-naħal jista' jmut bil-ġuħ. U ħafna naħal imut bil-ġuħ, apparti kemm minnhom imut bil naħsbula għall-annimali, għax aħna d-dinja rridu nixxerjawa ma' ħafna ħafna annimali u pjanti oħrajn. Eh, dana fil-ġardina tagħna hawnhekk f'għamilna ftit ġebel l-ewwel hemm għax nafu li l-ġebel meta jisħon bix-xemx eh, Grem xura tħobb tixxemmex, tħobb tintefa fuq ħalli toqgħod. Is-saħħa nżaqqa wkoll xi tlifna b'daqshekk billi hemm erba' ġebliet. Hmm. Ok, anka ħitan twaħħal xi ħaġa mal-ħajt, eh, għandek il-wiża se jqodlok warajha, ta' mbagħad Fl-għaxija dik il-wiżgħa toħroġ u tibda tixku mal-annimali li ssib mal. M'hemmx għalfejn tkaħħal kollox bl-eżatt għax toħloq dawn l-ispazji. Jkun hemm xi toqba li ġo ġo ġo ċaċċis u hekk ma jimpurtax. Jista' jgħix il-brimp hemmhekk. Ikollok natura sħiħa ekosistema mhux għalfejn il-ġnien ikun isek qiegħed ġewwa. Siltendi pjanti selvaġġi, speċjalment pjanti li jagħmlu fjuri minn staġun għal ieħor ħalli n-naħal u ż-żnażen u l-insettu ħafna insetti oħrajn u friegħet u hekk Ikollhom x'jieklu u x'ixorbu eh, matul is-sena kollha. Okay? Anka xi pajl ta' skuk U dan kellna pajl ta' skuk hawnhekk qed jistenna qiegħed jitmermer ftit biex isir kompost ħalli jmur jifforma parti mis-sustanzi tal-ħamrija, il-gremxur xalar joqgħod joqgħod eh, jiġri qalb dak il. Mhux hekk, din din xi ħaġa li skoprejniha għaliex inti meta tkun tħobba n-natura Inti tibda titgħallem ħafna minnha għax tibda tosserva affarijiet li ma kontx taf. Meta ħallejna dal-piles cook, Tallimna xi ħaġa, arawa din. Kenna pajs kuk fil-ġini qiegħed jiqdana, qiegħed nistennew jinxef.
U għara x'sibna.
Ngħidu la naħla Naħal tal-ġonna da jgħidulu ehm, xi digeru, digeru, digeru eh, bini. Eh, eh, daw mhux qegħdin iżuru xi fjuri kif tara qed ipoġġu fuq sot sot niexef daw. Daw skoprejna li dawn qegħdin sorry. All right? Mhm. Qegħdin isibu post fejn jorqdu. U għal xi raġuni qegħdin Kolla jridu jgħoddu fuq l-istess biċċa zok, jistara kemm hemm miljuni ta' skuk oħrajn li hemm. Ara li jħorx dik bissieq, eh, m'hemmx il-qudiem qed ħallina. Għax dak biex joqgħod irid. Jekk qabdu geddu, qabdu x-xeda. Saqajhom joqgħod. Eh. Eh, fl-aħħar, għandna l-kalma, raqdu. Xitlew dak. Ma konniex nafuha. Eh, u dak huwa sabiħ meta inti tistudja n-natura, meta inti tosserva, tosserva n-natura, tibda ssib affarijiet li ma tafx x'inhu jiġri, għala tibda saqsi. U mela meta saqsi ma tibda titgħallem u tibda tfittex, jekk ma tkun jekk ma tosservax, ma tkunx ma tiġikx kurżità u ġvera. Għalhekk aħna nħajrukom ħafna tissieħbu fil-klabb kif nafu li hemm anka semmija li daħlu membri. U naqdu mal-mijiet oħrajn li ma ta' tfal ukoll li ma membri fi klab kuttaf, ħalli dejjem titgħallmu iktar, iktar ma nitgħallmu fuq in-natura, iktar nistgħu ngħinuha guys. U biex titlu membri kif tal-ħassot titlu fil-website tal-BirdLife Malta u hemmhekk tistgħu tissieħbu. Wasalna fl-aħħar tal-programm, llum nispera li joġobkom kien daqsxejn mhix meċċa, taħlita sħiħ. Ok, passoltu nirringrazzjaw lil min ħallina nużaw tagħna permess nużaw ritratti tagħhom, grazzi ħafna u grazzi wkoll lil Stef mill-uffiċċju tal-Berla biex li tikkoordina. Issa. Mela, di darba ħawadni jom sew. Veru? Iva.
Xaswa patata mollija jew. Mela,

Vera ħawadni hawn u dan mhux oġġett rari, Elena Bellocca qaltilna li siġra dik. Vera parti stramba minn siġra, ma dik hija siġra tant ħarbu. Tant għandha żmien li saret hekk biż-żmien u Dik beda titkabbar isom isom fafetem isom dana u mazzok, ara ħadna konna daqsxejn kattiv, ħadna biċċa allura trid tkun daqsxejn triki u nkella jekk tagħmilha easy u x'gost fiha. Alright, il-ħanna rridu dejjem naraw l-immaġinazzjoni ta'kom taħdem. Issa l-ġimgħa diħla forsi nagħmlu daqsxejn effett. Iva. Ma forsi ta' forsi tinwiedi. Forsi.
Eh, hawnhekk għandna tal-ġimgħa l-oħra u l-caption game mhux vera għandna dan il-swejda hawnhekk qiegħda tħares lejn ir-reflection tagħha fuq iċ-ċappu, mhux propja tħares lejn reflection ta' fir-ritratt inqabdet hekk. Ok, um, kena xi kena xi ġibiet interessanti u ħelwin, ok, aħna qbadna zinna waħda, sfortunatament anonima. Kemm ġini ħażin xar illum qed xar xar dak rix għandu m'għandu xar, ma insomma. Eh, mela għandu parti sta hemm eh, bil-ġel. Eh, tajjeb, tajjeb, ġi ħelu insomma. Proset u grazzi minn kidma u l-kull minn u l-kull minn ħasen. Għal-ġimgħa d-dieħla wkoll għandna għasafar, darba qegħdin f'pożizzjoni daqsxejn differenti hemmhekk għandna għandna fras servjent fuq ix-xellu, probabbli għandu xi familja dak qed qed ikun qiegħed ehm, jiddefendi l-iżżar tiegħu u fuq il-lemin għandna gret abjad. U qisu hemmhekk għandna xi daqsxejn tal-inkwiet bejniethom. Allura għandna żewġ bubbles hemmhekk f'idejkom biex Tixxalgħu biex tixxalgħu x'taħsbu illi jista' jkun qed jgħidu lil xulxin daż-żewġ għasafar. Ibgħatulna t-tweġibiet tagħkom fuq il-link li se nippostjaw fuq Microsoft Teams dalwaqt wara l-programm tal-Ingliż li ħa jġi nofsi oħra. U nfakkrukom li l-email tagħna huwa dinjawahda@birdlifemalta.org. Facebook page tagħna ukoll jibqa' għaddej, dejjem jibqa' għaddej, mhux darba fil-ġimgħa biss imma kuljum, ħudu sehem fil-logħob li jkun hemm familja. Dejjem il-like. Jagħmlulna like. Mela, tajjeb. Mela, daqshekk għandna għalikom illum, issa qed tistaqsuna mhm. ehm, jekk se jkun hemm programm ieħor u sa meta se nibqgħu għaddejn u nista' ngħidulkom issa Ah, fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla se jkun l-aħħar l-aħħar episodju minn din is-sensiela, ħadna qed neħdu gost ħafna. Ħafna ħafna.
Eh, speċjalment bil-feedback li neħdu minn għandkom u t-tweġibiet u l-mistoqsijiet li s-saqsu li firet juri ħafna interess. U qed neħdu gost li stajna ngħinukom b'xi mod jew ieħor. Okej. Mela. U ngħinu aktar ma nitalmu, aktar ma nitalmu fuq in-natura kif rajna anke f'dal-programm stess, iktar nistgħu ngħinu, aktar nkunu nistgħu nafu l-fatti, ħalli nkunu nistgħu inkunu f'pożizzjoni biex ngħinu l-ħbib tagħna l-annimali u l-pjanti. Ok, ehm, għalluma baqa' għandna xejn iktar xi nżidu, ok, fissem il-BirdLife u dinja waħda, ehm, eh, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ngħidulkom ċaw. Bye.